Rhys Owen ydw i, Pennaeth Cadwraeth Coed y Gamaeth, Parc Cenedlaethol Eryri. Y dasg felly oedd edrych ar derfynau traddodiadol o fewn yn ardaloedd ni a creu cynlluniau i adfer heini, unai drwy adfer waliau cerig, plannu gwrychoedd newydd, bon docio, plygu gwrychoedd ac yn y blaen, sydd yn cadw sgiliau gwledig hanfodol mewn ffordd yn ei lle. Mae'r rhaglen wedi bod yn eithriadol o boblogaidd, hefo ameuthwyr a rheolwyr tir. Mae'n rhaglen syml ac effeithiol a hyblyg, a mae hynny'n golygu llawer i mi fedru cael y gwaith wedi wneud ar ei ddear yn, yn gyflym, a rhan fwyaf wedi cael ei wneud gen reolwyr tir neu efo'r gymerwyr lleol, sydd yn cadw'r yr arian wrth gwrs yn yr economi leol yn hirach. Trwy'r rhaglen SLSP, da ni wedi bod yn ffodus iawn i allu gweithio hefo nifer fawr o ffermydd, Yy, rhai ynnyn nhw mewn grwpiau a clystyrau hefo'i gilydd, ac hefyd da ni wedi bod yn gweithio hefo ardaloedd dynodedig eraill. Yy, felly yn Eryri, da ni wedi bod yn cydweithio efo Bryne-Clwyd, Môn a Phen-llŷn. Mae wedi bod yn broses ddefnyddiol iawn i ni fedru gweithio hefo nhw a dod i adnabod yr ardaloedd yna a'r cymeriadau sgynnyn nhw yn fanno, a datblygu rhaglenni ar y cyd, cyd-weithio'n fwy fel ardaloedd wedi'u gwarchod, a gobeithio yn y dyfodol y byddwn ni'n symud ymlaen i wneud cynlluniau fwy arloesol a ella chydig bach fwy heriol. Fel dych chi wedi gwybod o lefydd fel Eryri, mae'r clytwaith o derfynau traddodiadol yn golygu bod gennym ni lot, lot o waith, lot o ofyn am, am y gymorth, ac felly um, ia, mae'n medru parhau hefo hynny'n rhywbeth hanfodol mewn ffordd i gadw sgiliau gwledig traddodiadol yn yr ardal. Wrth gwrs mae o'n llawer iawn mwy effeithlon pan mae yna un weinyddiaeth a'r parc yn gwneud y gweinyddu, y peth, y biwrocratiaeth mae, mae bob ffarmwr ni'n gasau, wel mae hwnnw yn nwylo rhywun arall. Ac hefyd, wrth gwrs, yn ytrach na bod yna ddeg ffarm ohono ni yn gwneud yr un gwaith papur, un gwaith papur mewn cylch ar yn cyfer ni gyd, wel be allu fod yn fwy pwrpasol, mwy cynhyrchiol na hynna. Ac wrth gwrs, beth da ni'n neud wedyn fel ffermwyr ydy gallu cael yr amser i ddilifro Ar y canlyniadau, boed o'n blannu coed, boed o'n greu llynnoedd fel da ni wedi wneud i atal rhywfaint ar lifogydd ac yn y blaen, a da ni'n edrych ymlaen rwan ar gyfer beth sydd yn dod nesaf. Da ni'n hynod falch sut mae'r rhaglen yma wedi gweithredu, mae wedi bod yn syml, effeithiol, mae rheolwyr tir wedi dallt yn sydyn iawn beth ydy'r gofynion ac mae'r hyblygrwydd a y gweithdrefnau da ni wedi rhoi mewn lle yn golygu bod o wedi bod yn effeithiol iawn. A dan ni'n gobeithio symud ymlaen y bydd y rhaglenni fydd yn dod hefyd yn y dyfodol yr un mor syml ag effeithiol i'w i'w rheoli ag i'w cyflawni ar y ddaear.